Rojekî di meha remezanê de deheb hevalê rojî girtî bi hev re diçin rêwîtiyekî. Dibe nêzîkî wextê fitarê her du bi hev re diçin mala gundiyekî. Li derî dixin xwediyê malê derî vedike dibê xêr e, ev her du dibêjin heyra em rêwîne û wan nêzîkî wextê fitarê ye. Hema em çend luqme nan bixwin û bifitirên, em ê dîsa bi rêya xwe ve herin. Xwediyê malê kêfxweş dibe bi vê gotina wan. Dibê mal mala we ye, kerem kin werin hundir. Ev her du heval bi hev re diçin hundir dirûnin. Ji wextê bangê re deh pazdeh deqe dimîne, yek ji van hevala dibê Dibêj kerema xwe ra ciyê dezmêjê û nîşanî min bidin baş ez ê destê xwe û devriyê xwe bişûm û dezmêja xwe jî bigirim û werim hê bifitirim. Ev zilam radibe diçe xwediyê malê û ev zilamê din li ba hev dimînin. Xwediyê malê ji wî hevalî pirs dike dibê evê ku çû dezmêj bigire dostê te mirovkî çawan e gelo di bi hevaltiya wî kêfxweş î yan na? Guhera bi xwedê hevalê min got ferqa wî keraj hev tune. Ji ber ku wextê bangê hindik mabû, xwediyê malê nexwest zêde binêwê bikolê ka çima mîna kera ye, dev jê berda, pirs nekir êdî. Piştî ku ev zilam zivirê hat rûnişt, êdî evî şexsê din got ka misehde hebe ez jî herim, ez ê hema destê xwe bişûm û werim. Ew rabû çû xwediyê malê êdî ji vî hevalê din pirs kir. Got gelo navbêhna te û hevalê te çawa ne, tu jê memnûn î yan na? Guheyra bi xwedê hevalê min got ferqa wî dewara ji hev tune. Ti pêşvaçûnek di derheqê wî de min hê nedîtiye. Ji roja min wî nas kiriye deware heta vêga. Xwediyê malê got hê bes e heyra got me fehm kir. Ne hewce ye zehf zêde em behsa wî bikin. Welhasil evê ha piştî ku destê xweşû ha rûnişt xwediyê malê sifra wan rast kir û di firaxê dev girtî her yekî yek jê danî ber wan.

Gotin ev çi heyra em hatin me got em ê bifitirin li vê derê te ka û cih daniye ber me. Ev çi îş e? Xwediyê malê got heyra got min ji we pirs kir, yekî ji we got hevalê min mîna kera ye, yekî ji we jî got mîna dewa ra ye. Xwedê xwarina ker û dewa ra hav ka û cihê ha ye. Dibixwin afiyet bi ji we ra. Ca gelî birana, mirov dostaniya ji derva wisa bi delalî bidin nîşan kêr nayê. Gerek li pişt hev jî mirov bi qencî behsa hev bike. Eger mirovek ji sed nexweşiyê wî yekî xweş hebe, behsa wê xweşiyê bike, li pey wan not û ney hebê nexweş nekeve. Eger mirovek sed qisûrê wî hebin û tiştekî wî baş hebe heyra. Behsa wê tişta baş bike, li pey wan qisûra nekeve. Keskî bê qisûr tine. Însan mîna me'denê di binê erdê de ye. Lazim e em cewherê baş bidin pêş çavê xwe û behsa wan cewhera bikin. Dema tu hevalê xwe kêm bikî, tu jî tê kêm bibî. Eger tu zanî hevalê te ker e û tu pê re hevaltiyê bikî, ferqa te wî hevalê ji hev namîne. Wê eger tu zanibî hevalê te dewar e, Û tu pê re rabî wê hevaltiyê bikî, ferqa te û î ji hev namîne. Dibe mirov li ser baweriya hevalê xwe, hevalê mirov çi bi mirov jî ew e, hevaltiyê bi her kesî re nekin. Lê dema ku we bi wan re hevaltî jî kir, li pişt wan fesadiyê nekin û bi nebaşî xeber nedin. Rojî girtin ne ew e ku hema mî'da mirov tenê Birçî bimîne, mirov bê nan û bê av xwe bihêle heta wextê fitarê. Rojî girtin ew e ku mirov zimanê xwe ji gotinê vala, çavê xwe ji nêrînê ne baş, guhê xwe ji sehkirina fesadî û gelaciyê biparêze. Veca çi hûn bi rojî bin û çi jî ne bi rojî bin, li pişt mirova tucar xeber nedin.